Ӕхсӕзӕм сӕр Уӕдӕ ныууадзӕм Чырыстийы ахуырады обетӕ ӕмӕ не ргом аздахӕм, хъомылӕн цы ӕмбӕлы, уымӕ, ма бавналӕм ногӕй бындур ӕвӕрынмӕ, мауал ахуыр кӕнӕм мӕлӕтхӕссӕг хъуыддӕгтыл ӕрфӕсмон кӕныныл ӕмӕ Хуыцауыл ӕууӕндыныл, алыхуызон аргъуыдтыл, къухтӕ ӕрӕвӕрыныл мӕрдты райгасыл ӕмӕ мыггагмӕйы тӕрхон рахӕссыныл, нӕ фӕлӕ Хуыцау фадат куы радта, уӕд нӕ къухы бафтдзӕни дарддӕр ацӕуын. Уымӕн ӕмӕ иу хатт рухс кӕй зӕрдӕйы ссыгъдӕуыд, уӕларвон хорзӕхы ад чи базыдта ӕмӕ сыгъдӕг удӕй чи схайджын, Хуыцауы ныхас куыд арфӕйаг у, уый чи базыдта, фидӕны дунейы цы тых ӕвдыст ӕрцӕудзӕни, уый чи банкъардта ӕмӕ уый фӕстӕ уырнындзинад чи ныууагъта, уыдонӕн дыккаг хатт фӕсмонмӕ ӕркӕнӕн нал ис, уымӕн ӕмӕ Хуыцауы фырты ногӕй сӕ зӕрдӕты байтындзынц дзуарыл ӕмӕ йӕ ӕгад кӕнынц. Бирӕ къӕвдатӕй ӕфсӕст ӕмӕ йӕм чи зилы, уыдонӕн царды хосы зайӕгхал дӕттӕг зӕхх арфӕгонд вӕййы Хуыцауӕй. Сындз ӕмӕ пыхсы бын чи фӕвӕййы, уыцы зӕхх та ницӕмӕн бӕззы, ӕмӕ у ӕлгъыстӕввонг. Ӕппынфӕстаг арты амӕттаг бауыдзӕн. Ӕниу, кӕд дзургӕ афтӕ кӕнынмӕ уарзон хӕлӕрттӕ, уӕддӕр ӕууӕндӕм, сымах хуыздӕр уавӕры кӕй стут ӕмӕ ирвӕзындзинады фӕндагыл кӕй цӕут, ууыл. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау раст у, ӕмӕ дзы нӕ ферох уыдзӕн, сыгъдӕджытӕн цы лӕггад бакодтат ӕмӕ кӕнут, уымӕй йӕ кадӕн цы фӕллой ӕмӕ уарзондзинад равдыстат, уый. Мах бӕллӕм, цӕмӕй уӕ алчидӕр кӕронмӕ баззайа ахӕм ӕнувыдӕй ӕмӕ ӕххӕстӕй райса, йӕ зӕрдӕ цӕуыл дары, уый. Ма суут зивӕггӕнаг, фӕлӕ фӕзмут, Хуыцау зӕрдӕ цӕмӕй бавӕры, уый уырнындзинады ӕмӕ фӕразоны фӕрцы чи райсы, уыдоны. Хуыцау Авраамӕн зӕрдӕ куы ӕвӕрдта, уӕд ын йӕхицӕй сомы кодта, уымӕн ӕмӕ йӕхицӕй уӕлдӕр кӕмӕй расомы кодтаид, ахӕм нӕ уыди. Хуыцау загъта: «Ӕцӕгӕй дӕ мӕ арфӕты быны фӕкӕндзынӕн ӕмӕ дын ратдзынӕн тынг бирӕ цот». Ӕмӕ фӕразонӕй бирӕ фенхъӕлмӕ кӕсыны фӕстӕ Авраам райста, Хуыцау ын зӕрдӕ цӕмӕй бавӕрдта, уый. Адӕм сомы кӕнынц сӕхицӕй уӕлдӕрӕй, ӕмӕ сӕ ныхас раст кӕй у, уымӕн ӕвдисӕн вӕййы сӕ уыцы сомы, ӕмӕ уӕд алы быцӕуӕн дӕр ӕрцӕуы кӕрон. Афтӕ Хуыцау дӕр йӕ зӕрдӕвӕрд сфидар кодта сомы йӕ. Зӕрдӕ сын цӕмӕй бавӕрдта, уый чи хъуамӕ райстаид, уыдонӕн йӕ сомыйӕ бӕлвырд равдыста, йӕ фӕндон кӕй никуы аивдзӕн, уый. Хуыцауы зӕрдӕвӕрд ӕмӕ сомыйӕн ивӕн нӕй, ӕмӕ дзы Хуыцауы бон мӕнг зӕгъын нӕу. Йӕ уыцы дыууӕ хъуыддаджы махӕн дӕттынц стыр ныфс, ӕмӕ мах, Хуыцауы дӕлбазыр ӕмбӕхсӕн ссарджытӕ, Фидар хӕцӕм, зӕрдӕ нын цӕмӕй бавӕрдта, ууыл. Уыцы зӕрдӕдарӕн махӕн у нау ӕнгуырау ӕдас ӕмӕ фидар, ӕмӕ кӕны фӕсӕмбӕрзӕнмӕ, иууыл сыгъдӕг бынатмӕ, Мелхиседекы хуызӕн алчи рмыггагмӕ чи сси, уыцы Йесо нӕ сӕраппонд фӕндагамонӕгӕй кӕдӕм бацыди, уырдӕм.